Abusuafoɔ mama kɔ aba de ba Tatale TV so. Ɛnnɛ mo somfo baabi a yɛde aba abɛdu yɛ brɔno anaasɛ kuro bi a yɛakyekyere no kakra bi wɔ ɛyɛ Asante Akyem Central ɛhɔ na yɛaba abɛpie. Na obi bɛyɛ ne sɛ ɛdeɛ bɛn na ɛyɛ soronko ɛfa saa kuro yi na kuro no yɛfrɛ no Ananse kurom Ananse kurom. Na onipa a ɔkyekyere saa kuro no yɛ ɛyɛ Yaw Asante, Yaw Asante, ɔno na ɛkyekyere saa kuro yi, saa a dodoɔ nyinaa ɛfrɛ no Fuma Koohyi. Nnɛ yɛabɔ anan sɛ yɛreba ɛyɛ Hans kurom na yɛaba abɛhwɛ nneɛma a ɛwɔ ha ɛne botaeɛ nti a wɔde kyekyere ɛyɛ Ananse kuro no anaasɛ sɛdeɛ ɔsi ɛreyɛ Ananse kuro no, botaeɛ nti a ɔde reyɛ Ananse kuro no wɔ hanom. Ne saa mmerɛ yi meka kyerɛm sɛ mo somfo Tatale Me na mede mo bɛkɔ around na moahu nneɛma biara a ɛrekɔ so wɔ Ananse kurom. Nti stay tuned na di yɛn akyi na yɛnhwɛ nneɛma no bere a yɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn nneɛma a ɛwɔ Ananse kurom mu hanom. Ɔpanin, ɛɛ saa mmere yi ɔpanin bɛn na yɛne no ahyia yi? Oh, yɛfrɛ me Nana Kwasi Bediako. Nana Kwasi Bediako. Saa pɛpɛɛpɛ. Ah, mate sɛ ɛse wo na ɔyɛ foreman wɔ Ananse kurom. Patrol, aane, saa pɛpɛɛpɛ na ɛte. Ɛɛ, na Ananse kuro no ankasa ɛwɔ ɛɛ kuro bɛn mu? Ɛna sɛ kurom deɛ wɔ kɔnɔngo. Kɔnɔngo. Mm, asa akyim kɔnɔngo ɛna ɛwɔ. No okay. Mm. Nti sɛ sisi a ɛka sɛ obi ɛɛba anansi kurom a ɛhɛn fa na anaasɛ kwan bɛn so na ɔbɛba anansi oh, kurom. Oh, anansi kurom deɛ ɛnyɛ yera kwan. Ɛno deɛ deɛ hia sɛ ebi a wosi wɔ government hospital a ɛɛkɔ wo kurom a wonya frɛ me a baabi a ɔwɔ bia no maa bɛhyia wo ne mede waba anansi kurom. Oh, okay. Mm, saa na ɛteɛ. Yo, ɛɛ eh, nana bɛdi akɔn. Ɛɛ, mehwɛ Ananse Krom, mebaa hanom no, mahu sɛ ɛɛ sɛnea nneɛma wɔ ha na ɛɛ dan a moasisie ne summer hut a ɛwowɔ ha nyinaa no, ɛyɛ ɛnte sɛ ɛɛ deɛ yɛusu bi wɔ kurom no. So asɛ nneɛma bebree ayɛ different. Seesei a botaeɛ nti a mode kyekyere ananse kuro ne dɛn? Oh, botaeɛ korɔ nti a yɛde kyekyere ananse kuro no sɛ, ɔn sɛ yɛmpɛ sɛ akyirima bɛyera nti no. Mm. Ɔn sɛ woba a ɛserɛ ne nneɛma bamboo na yɛde abɔ so ha. Mm. Ɛna wohwɛ dan nso a yɛ different. Yeah. Yɛ nananom Culture no ara na ɛyi so wɔ ha. So wate ase? Ɛhɛn, nti ɛno yɛmpɛ sɛ akyirima bɛyera nti na yɛkyekyere yɛyɛ kuro bi a ato no din Ananse Kuro. Saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ. Na me sɛ yɛ- mompɛ sɛ yɛ nananom akyi bɛyera. Dabi, dabi, Wow, dabi. wow. Ɔn sɛ yɛ nananom pɛ nso no, Yeah. wotumi kɔ afuom Mm. na bi a me nua no Yeah. ne ma ho sɛ bi a anoma bi di wo bɔɔdeɛ, Mm. ebi a wo ɛnɛ wo mma afu bɛn sɛ metwa de blɛ wɔ fie bɛn ne ɛnɛ ne a yɛwɔ mu yi wotumi sɛ bɔde asi wɔn so na aduane ni so mm. because nipa adwene no ayɛ sikasika ayɛ bɔne nko ara baanase dinduro no nso afla ɛna nipa nso no sɛbi yɛn nsa ha yɛ bebree mm. yɛn nana mpɛ so na ɛnte saa Obi tumi kɔ twa bɔɔdeɛ na ɔde abrɛ ne nua wɔ fie. Bɛɛ ne, ɛnte saa. Baa na ase kurom no, wo baa a, wontumi mfa obi adeɛ. Ɔn sɛ gate wo hɛ a, ɛpono nda obi a ayi no. Saa na ɛteɛ. Wow. Nti daa mi sɛ, ɛbɛ eh, sɛ, yɛ nananom time no, na akorɔ no sɛm ne nneɛma saa no, ɛnkɔ so nti na gate yɛ, ka sɛ, yɛ obi si me me.

Pampro ne dua bi a ɛfrɛ no kahyia ɛna tik tik wate aseɛ hmm, nti culture na ha no deɛ wobaa culture na aduane a wobɛdi nso yɛ bibia yɛmpɛ magi magi so wate hmm. aseɛ yɛmpɛ magi deɛ bi a mede magi agu mu ayɛ dɛ daabi aha deɛ wọn sɛ wɔn fie nkokɔ wɔn nyinaa wɔ ha ɔbaa wohun bia na wakun bi awe wɔne obia ne problem saa wiase yɛde kɔn yɛmfa nkɔ baabiara nti me nua wabisa me a ne saa na ɛteɛ eh, yɛbaeɛ yɛhwɛ yɛhu sɛdeɛ ɛdan no mu teɛ yɛhu bi na yɛhu sɛ ɛdan no bi wɔ ha na yɛhu ɛdan no sɛnea moasi dan no a ɛdan no cement nka ho oh cement deɛ ɛbi nka ho Cement nka ho. Dabi dabi cement nka ho. Wow. Cement nka ho. Ɛyɛ sɛbi adwene no a yɛn nananom de ɛfa sɛ wɔn de nante no. Mm. Ɛna nyame adum bi ɛna nso yɛde yɛde. Wata hɛ. Wohwɛ wei a wobɛka sɛ cement ka ho so cement nka ho. Ɛden papa. Kameraman bɛ. Kameraman bɛ hɛ. Bɛ hɛ mayɛ na. nti wei cement nka dan wei ho cement nka ho cement nka ho cement nka ade wei ho ba wo ho ɔbɛka sɛ cement ka wow so ate ase na yɛ dan no kora yɛ yɛ kora cement ka ho no kora ɛnyɛ den sɛ yo so ate ase ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛ nananom pɛn so no ansa na bi a ablo so wo ho sɛ bi a opie fi ne dɛm a na bi a dan no bɛbu mm. ba sɛ ɔwɔ dan no mpa a dan no bɛbu deɛ akyia sesɛn kora nyɛ adeɛ bɛbu nti wa wo hyɛ

Bamboo sticks. Wow. Ti ase. Ah. Eh. Ni. Ɛna ɛwɔ beebi a yɛ na eh, motiafoɔ nso to awale. Ɛwɔ beebi a wɔwɔ fufuo. Ɛwɔ beebi a wɔyɛ. Oh, aha deɛ ɔba a, mm. yɛbɛtumi akyerɛw nneɛma bebree. So ate ase, ebi a wowɔ a biribi a wɔmpɛ so. Moduadua nneɛma nyinaa. Oh, mokowe, ɛnyɛ ɛnyɛ ɛdze sɛ wobɛnya mokowe bi. Mokowe. Mm. Ɛyɛ nkete nkete nkete nkete.

in this building yes it's just sand that is what our ancestors normally used wow hmm. oh, eh, come up, eh, eh, come up, eh, come up. Inti, inti, when the moon see ya, moya ne, moya ne say sana abe si. Oh, yeah, yeah, yeah, the ensure, effort, yeah, manual for, ne aboa aboa no kuwa kuwa na ese. ya ya yɛamɛhyɛ baabi ɛdan dodoɔ a yɛpɛ no ebi yɛmfa mm. sɛ yɛpɛ five feet a ne yɛahyɛ no round one mm-hmm. na sɛ yɛde ɛnɛteɛ ne adɔn no mm-hmm. yɛde asisisi hɔ ara na sɛ ɛkɔ soro kakra ne yɛagya ama no awo mm-hmm. nti ɛwo wie a ne anɔda deɛ no ne yɛasa bɛtoa so saa baa woka sɛ woyɛ no prɛko pɛ a ɛbɛgu mm. wate ase saa na yɛde ɛyɛ awie no

Okay. Ah, yɛ baa yɛ ho ɛyɛ horse bi nso wɔ ha. Mm. Horse bi wɔ ha. Ɛɛ ahanom yɛ nananom fie anaa? Mm, ahanom no yɛ panin me papa Fumakoshi. Okay. Ahanom na ɔyɛ ne ɔda. Oh, Yawasante. Yawasante ahanom na ɔda. Oh, okay. Nti owura ha ha yɛ panin dan. Okay. Anyɛ dze sɛ woba wobɛtumi awura m sɛ mpo sa ha yɛ pani dan ɛna wohwɛ ɛhyɛn na ɛwɔ hɔ nso a ɛno nso yɛ yɛ nananom som na mo som no ɛno ana nso yɛyɛ dɛ yɛsum wɔ ha nti ha no culture no ana ɛyi so saa na ɛteɛ nti yɛ nananom amammerɛ no ɛno ana ananse kurom Yɛde yɛ adwuma wɔ ha. Okay, okay. Na ɛhwɛ ebi nso wɔ ha. Hmm. Wei nso asɛ wei deɛ wei deɛ asɛ dantia o. Ɛɛ wei deɛ ɛɛ dantia sɛdeɛ ɔka na ba wei no yɛde ebi a yɛkɔ yɛfa sɛ ɛkɔ ako bi ba a hmm. ɛhɔ na ɛde yɛ nneɛma bɛgu. na sɛ ɛnɛ mmiri deɛ ako bi yɛ ne baabi. ɔ oh, ako wɔ hɔ hɔ na ɛka kyerɛ sɛ ako ne hɔ ako wɔ hɔ paa. ɔ oh, ako wɔ hɔ. Ako ni hɔ anka sɛ bɔko ntɔkwa yi sɛ nka wobɛka sɛ ako ni hɔ nso sɛ ako ɛyɛ na ɛkɔ so yi ako hɔ wonam hɔ nti nti wei no nyinaa mo de kae sɛ yɛ na na mo kɔ ako a na mo ko de gye nsaase na mo de gye nsaase ahanom na mo de ɔmo nneɛma no nyinaa saa akodeɛ ne sika de so ate ase saa mo yɛ ne nyinaa yɛ ne nyinaa ɛnkyerɛ sɛ nananom tete ne nyinaa na wɔn kɔ akokora na wɔn de bɛ gu so ate ase saa pɛpɛɛpɛ na ɛteɛ because yɛ baa yɛn ho sɛ asɛ na ɛɛ wohwɛ te abɔfra bi ɛdeda ɛdan no ho mm. aha te abɔfra nyinaa deda dan no ho ɛkyerɛ sɛ teteete no ɛne nyinaa ne nananom ɛyi so yɛ baa yɛn so yɛhu yɛhu ɛyɛ mmoa bi nso wɔ ha. Aah mmoa no deɛ, ɛno yɛ yɛmfa sɛ pɔnkɔ ne efunu pɔnkɔ ɛna ɛwɔ ha so far no. Ba yɛakra mmoa bebree a ɛba. Ɛhɛn ba so far no deɛ efunu pɔnkɔ ne pɔnkɔ no ankasa na ɛwɔ ha sisi ya so far. Ɛhɛn saa na ɛteɛ. Na ɛno nso wɔn dwuma a ɛdi sɛn wɔ ha? Oh wɔn deɛ ebi a wopɛ sɛ wokɔ kurom anaasɛ wopɛ sɛ wokɔ Kumase nfa na wopɛ sɛ wokɔ baabi a wopɛ sɛ wokɔ bia no wotena so a na wɔde wokɔ.

Wei nyɛ ɔnyɛ mu nyinaa ni ebi wɔ. Oh okay. Nti daa mi sɛ ana ase kurom deɛ pɔnkɔ na mo yi so. Pɔnkɔ mo mpɛ kaa kaa asɛm biara. Yɛpɛ kaa dabi dabi ne kaa ni asɛm biara. Onya guri yɛ awo tena wa adeɛ so a wokɔ. Hmm. Seconds no asa duro baabi a wokɔ sa ɛna ɛteɛ. Nti sɛ obi etie yɛn firi abɔnten a ɛdeɛ na woka kyerɛ ɛyɛ amansan fa ananse kurom ho. Oh ananse kurom deɛ Kakra a mɛtumi aka afa ho ne sɛ, aha no yɛ yɛde kae yɛ nananom. Mm. Nti sɛ wo bia wopɛ sɛ woba ha nom a, ɛnyɛ problem. Nti aha obiara tumi ba ha. So ate ase, mm. obiara tumi ba ha. Woyɛ sɔfoɔ, woyɛ hwan o, obiara bɛtumi aba Anansi kurom. Mm. Nti sɛdeɛ bi mo dwen sɛ Anansi kurom deɛ, ɛna bia ɛbɔ sum, ɛna bia sɛ daabi, ɛnyɛ saa na Anansi kurom teɛ. nti sɛ wopɛ sɛ ɔba no ase kurom a woni problem hmm. biribi a wopɛ bia no ɛso nyame nti ɛbɛdi w'anim ama woayɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ hmm. nti saa na ɛteɛ wo ananse kuro ɛneɛ yɛda ase nso sɛ wokyerɛkyerɛ yɛ ɛyɛ nneɛma a ɛwɔ wɔ ha nom no bi oh, nneɛma deɛ bebree wɔ hɔ yɛte yɛte ananse kuro ananse kurom na hmm. yɛahwɛfoɔ nso pɛ sɛ ɔmo hu kuro no ne nneɛma a ɛwɔ mu na wei de yɛhu no sɛ watumi aba abɛkyerɛ yɛ yie na yɛhwɛ view no nso a baabi a ananse kurom no wɔ no wohwɛ view no atom sɛ eh, yɛwɔ bepɔ so paa bepɔ so paa na in fact baabi a yɛnam de bɛduu ha no mo no deɛ na atom sɛ yes eh, yɛabɛdu bepɔ so yɛabɛdu bepɔ so nti ananse kurom no deɛ baabi a asite wɔ no anaasɛ ɛɛ baabi a anase kurom no wɔ no deɛ ɛyɛ ɛyɛ baabi a sɛbi ne view no ɛyɛ kama paa na because sɛ wogyina ha a wotumi hu ɛyɛ baabi a baabi a wotumi hu baabi a na ho sɛ view no nso ɛfɛ ho sɛ view no ɛfɛ ho sɛ view no sɛ mɛ ɛbɛka kyɛ foreman nso sɛ foreman yɛda wase Yɛda wo ase. Yɛda wo ase sɛ ɛɛ yɛto nsa frɛ wo sɛ yɛbɛba na yɛabɛhwɛ hanom. Wɔn nso wɔbɛhyia yɛ kama kama kama kama sɛdeɛ wɔyɛɛ no na wɔde yɛn nso akyinkyin wɔ Ananse kurom no yɛhu nneɛma ne botaeɛ nti a wɔde akyekyere Ananse kurom. Yɛbɛka sɛ yɛda mo nyinaa ase. Nti ɛma sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔba Ananse kurom na ɛɛ wɔbɛyera anaasɛ ɔnnim kwan no a, mepatwɔ namba bɛn na ɔmfrɛ?

Nso meda ase Nyame nka ho ne nananom nka ho. Da ase. Saa mmerɛ yi yɛne ɛyɛ foreman a ɔwɔ Ananse kurom na yɛne no atwetwe ɛyɛ nkɔmmɔ wɔ aha nom no. Saa mmerɛ yi wakyerɛkyerɛ nneɛma bebree wɔ ɛyɛ Ananse kurom ha. Nti saa mmerɛ yi yɛnka no sɛ Sɛ wo nso wopɛ sɛ wobɛhwɛ Ananse kurom na hu ekuro no a yɛrekyekyere foforɔ no anaasɛ ekuraa no a yɛrekyekyere foforɔ no a ɛkyerɛ yɛn nananom ne amammerɛ nsɛm a, ɛno nso ɛyɛ Ananse kurom. Anaasɛ wonim sɛ sɛ Easter wei nso wonni baabiara kɔ na sɛ wopɛ sɛ wokɔ baabi for tourism a, Ananse Kurom is the place to go Ananse Kurom yɛ place to go a ɛwɔ Asante Akyem Central, Odu Hospital no akyi hɔnom ara a, ɛhɔ na wobɛhu kuro a yɛakyekyere no kamakamakama a ɛhɔ deɛ biribiara a ɛwɔ hɔ biara yɛ natural, biribiara a ɛwɔ hɔ biara yɛ natural. Nti yɛntwitiw sɛ, sɛ wo nso wompɛ baabi akɔ Na wanya refreshing atmosphere bra ananse kurom ɛhɔ ɛna wo nso bɛnya refreshing atmosphere dɛ abusuafoɔ megye di sɛ mo nyinaa moate adeɛ a ananse kurom standing for anaasɛ deɛ nti a ɛyɛ yɛn nuanom wɔakyekyere ɛyɛ Ananse kurom. Nti sɛ wobɛhwɛ hanom a, nneɛma a ɛwɔ ha biara no yɛ natural. Nneɛma biara a ɛwɔ ha biara yɛ natural. Nti yɛhwɛ a, wohwɛ hanom a, wobɛtumi ahu sɛ ɛ-ɛ tete yɛn nananom nneɛma bi a na wɔyeyɛyeyɛ anaasɛ sɛnea yɛn nananom sisi dan anaasɛ yɛn nananom yɛ wɔn nnwuma no, saa na Ananse kurom nso wɔayɛ no wɔ hanom. Nti sɛ wopɛ baabi akɔ for tourism a anaasɛ wopɛ sɛ wokɔhwɛ baabi na wode kaakae yɛ nananom ntetesɛm a anaasɛ ntete nneɛma a wɔyɛ a, megye di sɛ Ananse kurom wɔ Asante Akyem Central hɔ nom wobɛtumi aba na woaba abɛhwɛ wo nso w'ani so adeɛ na woahu yɛ nananom nneɛma bi a na wɔn nso wɔyɛ tete no sɛnea wɔn si wɔn dan, sɛnea wɔyɛ ɛyɛ summer hut a wɔn nyinaa na wɔtete aseɛ ne nyinaa, wɔbɛbɔ nkuro, wɔbɛto anansesɛm ne nyinaa, baabi a wɔyɛ no biara waa wobɛhu sɛ Ananse kurom wɔn a beautify no hanom, nkuro a na wɔn asisisisisi no kyerɛ sɛnea na yɛn nananom na wɔn te kane no ansa na ɛnnɛ yɛn nyinaa yɛbɛhu anaasɛ yɛkɔ kurom anaasɛ yɛbɛhu kurom no sɛnea yɛn nananom na wɔn te no saa na yɛkyekyere Ananse kurom nti me ne ka kyerɛ wo sɛ sɛ wo nso Wopɛ baabi akɔ Easter yi anaasɛ wopɛ baabi akɔ any day na woakɔhwɛ ɛyɛ ɔbɔadeɛ nneɛma no bi a, mesrɛ sɛ Ananse kurom yɛ the place to be. Ɛyɛ the place to be. Saa bere meka kyerɛ wo sɛ mo somfo Tatale me na medi anim de dwumadie yi de brɛ mo. Saa nso ɛyɛ Bonti Prince ɔno na gyina camera no akyi ma yɛn nyinaa yɛhu nneɛma a ɛkɔ so wɔ Ananse kurom. Saa mmerɛ yɛka kyerɛ wo sɛ. Sɛ wonni Tatale TV njoine yɛn anaasɛ wonfollow yɛn a, yɛsrɛ wo follow yɛn wɔ Facebook no so, subscribe yɛn wɔ YouTube, yɛsan nso wɔ TikTok no so, san nso ɛna yɛsan nso wɔ ɛyɛ ɛɛ Twitter no so anaasɛ sisi a yɛfrɛ no X no so, san nso wowɔ Thread no nso a wobɛhu yɛn, saa nso na IG nso yɛwɔ hɔnom Tatale underscore TV, ɛhɔ nso saa na yɛwɔ. YouTube nso yɛ Tatale TV, Facebook Tatale TV, saa nso ɛna ɛyɛ ɛɛ eh, TikTok no nso yɛ Tatale TV. Nti ne nyinaa o follow yɛn a, nso wobɛhu yɛn nneɛma a yɛn nso yɛ discover a yɛn nso yɛde kyerɛ ɛyɛ amansan. Yɛda mo nyinaa mo ase, kɔ so na ka abusua no ho, deɛ wɔ nipa bebree ɛde ma mo. Yɛda ase.